Менә соңгы вакытларда безнең танылган галимебез, остазыбыз Сөнгатулла хәзрәт Бикбулатның 120 ел тулып узган иде. Менә, әлбәттә, ул безнең халкыбызның тарихында, бигрәк тә илаһият, дин гыйлемнәре тарихында, Зур бер мөһим урын алып тора торган шәхес, чөнки менә бүген без аның турында тәфсиллерәк сөйләшербез, аңлашырбыз, әмма инде аның халкыбыз мәгарифенә керткән өлешен истә тотып һәм вафат булу сәбәпле рухларын Сөендерү ниятеннән, бәлкем, мәҗлесебезне Коръән укудан һәм мәрхүмнең рухларына дога кылудан башлап башлап җибәрсәк икән. Хәзрәт, сез берникадәр сөләләр укыгыз. Бисмилла.

эшләнгән китаплары, динебез эшләнгән гыйлемнәре, бирелгән, калдырылган гыйлемнәрне, гыйлемнәр белән шәкертләребез файдаланып, Я Раббым Мөстәрибә өчен, Аллаһ аңа да шушы изге саваплар барса иде. Гадәтне бир.
Алланың рәхмәте булсын, мөхтәрәм хәзрәтләребез. Беренчедән дә, менә мин әйтеп үткәнчә, Сөнгатулла хәзрәтләр була бу үзенчәлекле һәм фаҗигале шәхес. Ул инде Минемчә, әгәр без революция кадәр безнең илаһият өлкәсендә халкыбыз мәгарифенә өлеш керткән шәхесләрне барлаганда, беренче унлыкка керердәй шундый мөхтәрәм затларга тиң шәхес без. Әмма, кызганычка каршы, соңгы еллардамы соң инде, Алай ук аның шәхесе, биографиясе игътибар үзәгендә булмады. Шөкер, соңгы вакытта менә безнең Фәннәр академиясе тарафыннан да игътибар көчәя бара. Махсус Рафик әфәнде Мөхәммәтшин каршында аспирантурага менә безнең хәзрәтебез алынган иде һәм, белүебезчә, аның ниндидер бу өлкәдә Алгарыш кичерелде, фәнни яктан аның биографиясе өйрәнелде, бәлкем, иҗаты да барланып килә. Әйтергә кирәк, Сөнгатулла хәзрәт ул менә тарихта гына калган шәхесләрдән түгел. Менә кайбер галимнәребезне, без аларны инде бер икона рәвешендә кабатлап торсак та, фамилияләрен, әмма әсәрләрен халкыбыз белми һәм кулланмый, дөрес әйткәндә. Ә менә ул Мәрзәни, мәсәлән, Әхмәт Сади Максуди кебекләрдән тора Сөнгатулла хәзрәт, чөнки аның дәреслекләре менә бу дин рөхсәт ителгәннән башлап инде күбәйтелә башлады, алар шәкертләр, укучылар арасына кереп китте. Һәм әйтергә кирәк, аның бигрәк тә гарәп теле өйрәтү юнәлешендәге дәреслекләр бик уңышлы һәм файдалы иделәр. Алар хәтта ки совет вакытында ук, мәсәлән, Урта Азиядә булсын, Кавказ илләрендә булсын, менә шул Мабдунаху кебек китаплары гарәп теле өлкәсе өчен, менә шул сарф дәреслекләре, алар киң кулланышта булдылар. Һәм менә биредә кечкенә генә күргәзмәдә без аны күрә алабыз, алар туксанынчы елларда күп күбәйттерделәр һәм күп мәдрәсәләрдә менә бу этәргеч булды. Һәм хәзерге мәдрәсәләребездә укыткан остазларыбыз, мөдәррисләребез күбесе диярлек менә шул китаплардан гарәп телен өйрәнделәр. Шуның өчен инде менә Ул кем әйтмешли куллануда практик галим, аның мирасы халкыбыз тарафыннан өйрәнелә һәм хәзер инде, минемчә, менә бәлкем аның 120 еллыгына игътибар биреп, ничектер гомумән фәнни яктан өйрәнүгә этәргеч бирәсе иде. Менә шул этәргечне булдыруда өлешне күбәйтү ниятеннән һәм, беренчедән һәм икенчедән инде, булган эзләнүләргә рәхмәт йөзеннән, менә биредә безнең мәҗлесебездә катнаша Россия Ислам университеты ректоры, сәясәт фәннәре докторы Рафик әфәнде Мөхәммәтшин, сезгә сүз бирәм. Рәхимегез. Бисмиллаһи рахмани рахим. Мөхтәрәм җәмәгать, менә хәзрәт әйтеп узды инде. Чыннан да, соңгы Бу унбиш елда без үзебезнең мирасыбызны кайтару, халкыбызга кайтару юнәлешендә шактый эш алып барабыз. Чыннан да, менә Сөнгатулла Бекбулатовның да хезмәтләре инде дөнья күрә башлады, кулланышка кереп киттеләр. Аның менә гарәп теле буенча дәреслекләре безнең өчен бик мөһим һәм ислам тарихы буенча хезмәтләре бик мөһим. Бу өлкәдә тагын кабатлап әйтәм инде, кызганычка каршы, без әле үзебезнең финансыбызны барламадык. Һәм менә инде шушы Сөнгатулла Бикбулатовтан башлап китсәк, бәлки алга таба инде без башка шушы юнәлештә эшләгән галимнәрнең хезмәтләрен барлап, аларны да фәнни юнәлешкә кертеп җибәрербез дип мин инде өметләнәм һәм инде безнең менә шушы очрашуыбыз бу өлкәдә бер адым булыр дип мин уйлыйм. Аның рәхмәте булсын, Рафик әфәнде, дөрестән дә, биредә инде, минемчә, Сөнгатулла хәзрәтнең мирасын э, барлаганда, беренче нәүбәттә инде, әлбәттә, аның педагогик әсәрләре күзгә ташлана. Чөнки алар мөкәммәл дәрәҗәдә эшләнгән, уңайлы һәм менә безнең татар менталитетына, психологиясенә Күрәсең, махсус эшләнгән. Минемчә, бу аңлатыла аның инде зур педагогик практикасы булу белән дә, чөнки ул үзе мәдрәсә укытучысы, ул кайнаган, менә бу дәреслексез даирәдә кайнаган кеше. Күрәсең инде, менә анда да хәзерге чорда безнең уку йортлары ничектер яшәешендә кичерә торган тенденцияләр булмаган түгел, чөнки Менә классик мәдрәсәләрдә инде алар урта гасырдагы гарәп теле һәм фарсы телле дәреслекләрдән укыту барган. Ә инде, әлбәттә, менә бу Сөнгатулла хәзрәт Бикбулатов кебек шәхесләребез, алар инде авторлык дәреслекләрне татарча язганнар. Менә бигрәк тә безнең өчен, минемчә, бик әһәмиятле менә бу сирә дәреслеге, Хәзрәт Мөхәммәт дигән менә китабы, ул биредә искечә һәм өлешчә Ул күчерелгән иде кирилл хәрефләренә. Әмма менә бу Хәзрәт Мөхәммәд дигән китапның әле фәнни транслитерациясе эшләнмәгән. Чөнки аны Муфлихунов дигән безнең бер сектант затыбыз күчергән иде. Яратмаган урларын ул, әлбәттә, төшереп калдырып, кайберләрен бозып. Әлбәттә, андый мөгамәлә булырга тиеш түгел безнең классик, классикларыбызга. Үз белдегебез белән без аны Ничектер бозарга һәм нитәргә тиешле түгел. Ә Дүрт хәлифә шулай ук бик күләмле әсәре әлегә хәтле ул эшләнмәгән. Ул да, минемчә, бик әһәмиятле һәм менә бу иртәнге ислам тарихы, ул, гомумән, ислам аңлавына бик әһәмиятле период. Шуның өчен инде менә ничек шәкертләребез Мөхәммәд галәйһиссәлам тормышын ничек өйрәнсәләр, хәлифәләр тормышын ничек өйрәнсәләр, аларның инде менә бу бөтен исламны аңлавы, тануы формалаша шуннан. Шуның өчен инде, әлбәттә, минемчә, менә бу мәсьәләдә дә, бәлкем, университет редакцияләү бүлегендә дә, бәлкем, менә бу хезмәтләрне фәнни дәрәҗәдә эшкәртелеп, ул менә дигән дәреслектәр дә була. Дәреслек булмаса, Уку әсбабы хрестоматия рәвешендә кулланыла торган дәреслек була ала һәм анда инде иң кыйммәтлесе менә безнең татар халкының аңлавы менә бу иртәнге ислам тарихының һәм бүгенге нәрсәгә дә ниндидер аллюзияләр бирә торган, минемчә, бер хәзинә китаплар алар булса кирәк. Ну, шулай да, инде менә башлангыч мәдрәсәләр өчен дә ул дәреслекләрне язды. Менә дин дәресләре дигән аның берничә кисәктән тора торган э, бик мөкәммәл э, сериясе дә бар. Ул да педагогик яктан бик э, өлгергән, камил дәрәҗәдә язылган китаплар. Ул да минемчә менә аңлатыла аның үз практика белән эшләве белән. Инде хәзер Сөнгатулла хәзрәт үзенчәлекле шәхес дип әйтик, чөнки аның фаҗига, фаҗигалы тормышы да булды. Менә аны өйрәнүче шәхесебез дә безнең үзенчәлекле. Менә Рәфик әфәнде әйтте инде, Марат хәзрәтебез ул безнең тәҗрибәле имам хатыйп. Инде республика руханилар арасында чагыштырсаң, зур стажлы муллалар сыйныфына керә ул, чөнки инде 93 елдан инде. Ну, бик иртә менә, унҗиде ел инде менә имам булып хезмәт итә. Әлбәттә, андый хәзрәтләребез безнең күп түгел. Һәм уңышлары да бар. Менә кечкенә генә поселок булса да, Урусу поселогында эшли Мурат хәзрәт. Соңгы вакытта анда зур вакыйга булып үтте. Кызлар өчен Фәнис исемле мәдрәсә ачылды. Ул бик үзенчәлекле мәдрәсә, аның тарихы да үзенчәлекле, чөнки анда бер вафат иткән кардәшебез рухы истәлегенә дуслары, туганнары махсус мәдрәсә бина иттеләр. Һәм аны инде ана Садакаизяриә килә торсын дигән нияттән эшләнде ул һәм мәчет янәшәсендә бөтен уңайлыклар белән эшләнгән ике этажлы махсус мәдрәсә бинасы. Аны да менә ике-өч елда булдыру да Минемчә, зур осталык таләп итә һәм җаваплылык таләп итә. И ул эшне дә менә Марат хәзрәт фәнни эшчәнлеге белән бер үк вакытта шундый уңышларга да иреште. Минемчә, ул шәхеснең булдыклылыгын һәм киләчәккә өметлелеген күрсәтә торган фактор шуның өчен инде менә югалган дип әйтик инде беркем өйрәнелмәгән аны ачыктан ачык да әйтә алабыз чөнки сөнгатулла хәзрәт турында әдәбият мәкаләләр дә юк дәрәҗәсендә башкалар белән чагыштырганда бу әлбәттә гаделсезлек менә мурат хәзрәт әзме күпме материал җыйды бәлкем каршы булмасагыз мурат хәзрәт сезгә сүз бирербез аның Биографиясенә шул бәхәсле мәсьәләләргә дә ачыклык кертелә. Тыңлап үтик, рәхмәт. Бисмиллаһир-рахманир-рахим.
Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи Сез каршы чыкмасагыз, мин диссертация русча язылган, әйме? Ә русча шунда бирәбез, шуның өчен русча сөйләсәм, сез каршы чыкмасагыз.
Сүлә. А то әҗәт белән иҗатны
Әйбәт сөйләсәм дә, ну монда үзе специфик сүзләре бар, шуның өчен кыска сөйләсәм. Ну, я бы лично э, э, жизненный путь Симгатулник Матулович Булатова разделил бы на четыре части. То есть вот это четыре периода его жизни, когда э, резко меняется его жизнь.

То есть вот это четыре э, пути его жизни. Ну, Язылган э, чыгыш ясаучыларыбыз бетте. Тагын да сүз әйтергә теләк юкмы сездә? Аларга килдегез.
Бер генә җөмлә әйтәм, үзең кайма куйтыгыз. Менә без хәзер моны мин кире төзәттем, анда хаталарымны, хәреф хаталарымны төзәттем мин аны, кире җыйдырдым да. Әйдәгез менә моны эшләп буламы? Сорау. Эшләп буламы менә бер китапта и иске имля һәм монагысы бергә? Чөнки безгә Була, иске була. имляны өйрәтүне Анда Буламы? кыйммәт, кыйммәт юк. Бу. Мөхтәрәм җәмәгать, алайса, минемчә, менә бу әлегә хәтле ничектер игътибарда читтә кала торган галимебезнең әһәмиятен, тормыш юлын һәм иҗатына ниндидер бәяләмәләр бирү юнәлешендә без беренче адымнарны ясадык булса кирәк һәм хәзер инде, бәлкем, шул Ислам университеты, Фәннәр академиясе көчләре белән, безнең менә мөселман уку йортлары көчләре белән, минемчә, менә аның бөтен иҗаты, Барла бетерелер, иншалла, менә бу дин дәресләренең дә кисәкләре чыгар, дүрт хәлифәне дә табып, бәлкем, шул туган телебезгә кайтарып, халык файдалануга тапшырырга насыйп булыр. Хәзер инде без гадәт буенча менә Нгатулла хәзрәт Бикбулатның истәлегенә дога кылып мәҗлесебезне бетерә торсак, Солтан хәзрәт, сез дога кылыгыз, рәхим итегез.